Atutan cu Hakha ah thil a cangmi ka khuaruah zong a har ngai. Cun ruah zong ka ruat ngai. Hakha ah zei bantuk thil dah a cang timi ka khuaruah a har ngaimi pakhat te ka vun in hrawmh hna lai i Cucu kong cu zeidah a si ti si ahcun Hakha Laica an cawnter hnanak kong kha a si. I thaiciami zong tampi kan um lai nain a thai rih lomi hna caah tiin khan ka vun i hrawmh hna la mu. Hi Tadin ah Chin Daily News ti phunphai a si rua ka ti. Mah zongah khan an ṭial i cun The Chin Lamphawt ti bantuk te hna pawl cun Khonuntung zei kan ti lai news ti bantuk te hna pawl zong khan an ṭialmi kha kan hmuh lai dah ka ti. Hi mah pawl news ah khan an ṭial ka vun kawl i ka vun hmuhmi zei dah a si ti si ahcun August ni hra ni kha August ni hra ni kha nizan tihni hoi ti ko a si law nizan ni hleikhat si tihni kha Hakha ah CM Chief Minister Pu Doctor hoi ti ko a si law Doctor Vung Suan Thang atu lio Hakha Chief Minister Doctor Vung Suan Thang nih hin Tidim ca a cawnpi hna ti si. Tidim ca a cawnter hna ti si. I uh, mah tidin kha ka vun rel hi ka kruah a har ngaingai. I zeiruang ah dah tidim ca cu a cawnter hna kha, a cawnpi hna kha ti khi ka khuaruah uh, tam ngaingai. I zeiruang kan ti si ahcun, Nihin ah hin uknak hi zei kan ti lai, a hlanlio bantuk in khan ca hmat duhduh in sianginn hmat kan fale kha kan naule cio kha cawnter khawh a si lo i hi lio caan ah hin ca an cawnmi Laica a cawntermi hna hi mizei pawl dah an si kan ti si ahcun nan CDM pawl kha an si ti si i zung rianṭuan pawl i The Chin Daily nih a ṭial ning ahcun Chin ramkulh khualipi ah Hakha ah ralkap chief minister uh, Vung Suan Thang nih hlanlio tidim catial thiam nih an rak hmanmi ca uh, a cawnpi hna tiah theih a si ti kha si. Hi cucu August ni hra khan a si i General Administration Department apartment innpi ah khan innsung bak ah khan uh, cawn an cawnter hna ti si imah an cawnter mi hna pawl kha mi zeidah an si kan ti si ahcun nan CDM pawl uh, mah pawl kha an si i vung suan thang nih a auh hna ti si vung suan thang nih a auh hna i zau tual lai ti mi ca a cawn pi hna hi a si ti kha si i Ruah awk a um ngaingaimi cu Hakha a si i Hakha zungpi bak ah rianṭuantu vialte kha Vung Suan Thang nih Chief Minister Vung Suan Thang nih a auh hna i Laica a cawnpi. Laica ti hmat cun tidim ca, Pau Cin Hau ca ti ko usihlaw a cawnpi hna tik ahhin Kanmah Hakha ca kha cu va siseh lecun phundang a si nain anmah ca bak a cawnpi hna tik ahhin ruah awk a um ngaingaimi a si i ṭha tein vun ruat cio fa hmat ulaw. Hi Laimi hi a rengreng ahhin zeidah si ti si ahcun hlanlio chan tein tahchunhnak ah tidim lei kha upa rian hoi te ko usih vuanci te bantuk an si ahcun anmah tidim lei lawngte sersiam a hawnh le nunphung lei tiangin tidim lei nih nunphung le holh nih ciah dih seh laitlang vialte ti bantuk ruahnak a ngeimi miphun kan si tahchunnak ah Falam kan si ahcun Falam nih uanci te bantuk hna an ṭuan a si i president hna an ṭuan ahcun a fawinak cu nawl ngeitu an si ahcun anmah Falam lei lawngte kha khi ti khin usa pe in khin Falam lei ṭhanchonak lawngte kha a tuahmi kha an si. I hihi hlan liopi in kan tuanbia he vun ruah tik ahcun ngaihchia ngaingai khi a si. I zeiruang dah Chinram hi a ṭhancho khawh lo, zeiruang dah Chinram hi ṭhancho awk tluk in a ṭhancho lo i sifak ram ah kan i can ti si ahcun ka bantuk miphun tenau lungput a ngeimi kan rak si caah khan a si ti hi kei cu ka ruahmi a si. I ka hoi chim duhmi cu atu tan zong hin Hakha Zung inn a si ahcun Hakha ah khan Hakha ca kha hoi cawn ding a si ko mi zei ruang ah dah cucu Pau Cin Hau ti dim ca thengmang cam va cawn ti khi ruah lo awk a ṭha lo mi khi a si. Ruah awk ngaingai khi a si. Hi Pau Cin Hau ca kan timi hi a theimi zong tampi kan um lai nain a thei rih lo mi ca uh, tlawmpal te a tawifiannak hoi fian kan duh mi hna cu Pau Cin Hau timi zong hi a ca hi uh, zeitik in dah chuah ti si ahcun Anih hi thongkhat sorry hika zawn ah hin Pau Cin Hau i mang a manh hrawnghrang hi thongkhat zariat le sawmnga kumkua hrawnghrang a si i i a mang i vision in ca te hna a hmuh te hna pawl hi hihi hrawng hi si dawh a si ti kha a si. I A ca he an langhnak kha catial ning te hna zong kha an langhnak kha a hmuh, vision kha a hmuh i cu hnuah cun a ca kha an cawnmi a si i cun biaknak te hna, Pau Cin Hau biaknak Lai Pianbu kan timi te hna pawl zong kha mah i Pau Cin Hau nih vision a rak hmuhmi in khan a si i cucu a rak i thawkmi kha a si. I a member tiang hi tingkhat le thong nga tiang a rak phanmi an si. I kum thongkhat le zakual a sawm kua kum hrawnghrang ahhin a member he tingkhat le thong ah a phanmi an si. I chim duhmi cu mah tluk in khan uh, Pau Cin Hau timi nih mang langhnak a rak hmuh catial ning te hna a hmuhmi kha uh, ca Laimi nih siangbawi te nih ca an rak kan serpiak hlan an nih ti dim a pau cinhau ca kha a hmangmi an rak um cang i amah titim zau dihlak in an si lo. I chim duhmi cu mah pau cinhau nih vision in ca a rak catial ning a rak hmuhmi an rak cawnmi pawl kha atu tidim ram chungah khin uh, tidim cheukhat nih a hmangmi tidim zau nih a hmangmi an um i khakha ca pawl kha atu i Hakha an cawntermi hna ca cu a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. I atu an cawnmi ca, Pau Cin Hau ca cu zeidah a si ti siah cun logographic timi script, logographic script timi le cun alphabetic script tiin phun hnih a um ti si i cucu biaknak lei in an hmanmi cafang kha thongkhat le sawmnga a um ti si. Mah hrawnghrang kha a um i amah zomi holh lawng si loin hin holh dangdang zong ai ṭial khomi ca pawl a si ti kha a si. I aa thawknak bik hi Pau Cin Hau ca ai thawknak hi a fawinak kan chim si ahcun thongkhat le zakual a kum hnih in thongkhat le zakual le sawm nga tiang hrawnghrang hi Pau Cin Hau ca aa thawknak cu a si, an ṭialnak a hun i thawknak kha a si. I chim duhmi cu a hlan ahhin Siangbawite an hun phanh hnu an hun phanh hnu hoi te ko a si lo. Uh, Reverend Khup siangbawite an phanh hnu ah hin sianginn kha rak dirh piak kha a si. Mission sianginn kha rak dirh uh, rak tuah piak kha a si. Hi hi lio caan ah hin amah Reverend Khup uh, siangbawi hi uh, sianginn lei uh, nawlngeitu tawan an pekmi kha a si. Hi lio caan ah uh, Reverend Khup nih Laica an rak a rak cawntermi hna cu zei dah si kan ti si ahcun Falam Laizo holh kha Laica ah a rak cawntermi hna a si. I a ruang tampi ruangah hoi ti ko si law khakha Laizo holh kha Laizo ca kha Rev. Khup nih a hnu ahcun order a chuahmi cu Mahle pengtlang holh cio in Laizo ca holh kha Falam Laizo ca holh kha cawn ti loin mahle pengtlang tidim nih tidim Hakha nih Hakha tibantuk Falam nih Falam tibantuk mahle phun holh cio in khan Laica cawn sisang seh tiah Rev. Siangbawi Khop zong nih khan a rak ti. Cu hnu in cun mah lio kum hrawnghrang cu thongkhat zakua le Thongkhat le zakua le kum kul le kum nga kum ah khan a si. I mah hnu in cun mah le ca holh cio khan Laica kha mah le peng holh cio in khan Laica kha rak cawn a si ti kha a tuanbia kan rel tikah kan hmuh khawhmi a si. I cucu zeidah langhter ka duh ti si ahcun Hi lio caan ahhin Rev. Khup nih hmet nih siangbawi te hmet nih khan mah le pengtlang holh cio in tidim nih tidim ca, Hakha nih Hakha ca, Falam nih Falam ca ti bantukin cawn si cang seh tiah ti a rak si i cu thawk ri in cun ti ko usihlaw tlang holh zong kha um ti loin common language zong kha um ti loin mah le pengtlang holh cio kha rak cawn a si ti kha a si. Asinain nihin ahhin Zeidah langhter ka duh ti si ahcun uh, Chief Minister Vung Suan Thang nih atu ah Hakha ah tidim ca, laipian ca a cawnpi tik hna ahhin uh, zeidah a sullam a si ti kha cu kan thei lo nain i Laimi lungput, Chinmi lungput uh, langhter ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun hi bantuk uh, Laimi cu upa nawlngei Kanmah miphun le kanmah nunphung, kanmah sining sersiamnak caan ah a hmangmi miphun kan si. Hi paoh ahhin a caan ṭha i lak in thlan pupa hna i upat tlak kan timi hna an tuanbia zong kha rel ahcun tahchunnak ah mindat lei i nawlngeitu in si cun amah mindat lei lawng te kha hi sersiam i tim te bantuk ngaingai te kan ti si ahcun chinmi huap in thimmi vuanci pawl an si natein taktak la ngai ngai kan ti si ahcun amah le pengtlang ṭanh lawng tein rianṭuan a hmangmi miphun kan si. Hi cucu Falam nih a khunkawng kan ngaih lio ah nawlngei kan si lio ah Falam lei lawng te kha ngihtiah sersiam i timh. Tidim lei nih Chinmi huap in zeidah ka tuah khawh lai, zeidah ka ṭuan khawh lai tiah ti si loin anmah tidim lei lawng te ṭanh in Amah tidim lei sersiam i timh. Kha bantuk lungput a hmangmi miphun kan sinak kha hoi-langhter ka duhmi kha si. I atu zong cu ka hoi chim duhmi cu zeidah ka va sawhter duh ti si ahcun cucu tidim ca i laipian ca cawn cu zeidah a herhnak um ti khi a si. i amah kha tidim lei minung a si ruangah khan khakha laipian ca a cawnpi hna ṭhanchoter laipian ca ṭhanchoter a duh ruangah a si ti khawh a si. I Hakha a si ahcun Hakha ca te kha cawnpi ding si ko. Cun amah tidim a ummi si ahcun tidim ca te kha va cawnpi ding a si ko ti khi keimah ka ruahnak ka hoi chimmi ka hoi chim bia khi a si. Hi cucu a hmaan bik ti zong khi ka ti duh. mi kha a si hlei lo nain ka sawh duhmi ka point taktak cu zeiruang dah Hakha ahcun tidim ca Laipian ca cu a cawnpi hna Hakha ca kha a cawnpi ko hna lo ti khi ka sawh duhmi ka si i cucu lungput ideology nih cun zeidah a chuahpi kan ti si ahcun mah le pengtlang hoih ṭan in ṭhanchoter sersiam i tim Chinmi huap in zeidah ka sersiam lai zeidah kan ṭhanchoter lai zeidah kan tuah khawhmi a si lai ti si loin Falam nih Falam Hakha nih Hakha tibantuk Mindat nih Mindat Kamplet nih Kamplet tibantuk in kanmah le hmunhma hoih lawng hi sersiam kan i timh cah hin nihin ah ngaingai te kan ti si ahcun Kawlram chungah sifak bikmi ram sifak bikmi state kan sinak cu kha ruang khan a si ti kha kai cu ka pommi le ka zumhmi a si nang zeitin dik na ruah ve hi hi ka zawn ah hin ka chim cia bantuk in i paucin hau ca hawi hna cu ngaingai te kan ti si ahcun kan pipu hna chan hmanh ah mi tampi nih an rak cawn duh lomi ca holh a si. I a ṭha lo ka tinak a si hrimhrim lo nain nihin ah a ṭha tukmi siangbawi te nih an kan serpiakmi kanmah le tidim nih tidim, falam nih falam, mindat nih mindat ca holh an kan serpiakmi kha a ṭha tukmi mission kan siangbawi te nih an kan serpiakmi ca cio kha um. Ngaingai te kan ti si ahcun Pau Cin Hau ca cu mission siangbawi te zong nih an kan serpiakmi ca a si lo. Mang ah vision ah a hmuh i cucu an cawn chommi ca kha si. A ṭha lo ka ti duhnak si lo, a ṭha ko natein khakha mi tampi hmanh nih an rak cawn duh lomi ca kha zei ruang dah ni hin ah a cawnpi hna ti khi ka hoi chim duhnak kha a si. Hi cucaah cun ka bia ka fun si ahcun nihin ah hin Laimi kan si ahcun kan nunphung le kan holh le kan ca cio kha kan dirpi bak ding si, kan ṭanh ding a si. Hi cucaah cun hika hmun zong ah hin kan YouTube ah hin kan rak chim lengmang. Laimi kan nunphung le kan holh le kan ca ha chanthar mino hna nih tampi nih thei ve hna usih, philhthlau hna hlah usih. Miphun dang nih zei kan ti lai, an kan chilh, an kan nenh sual nakhnga lo tahchunhnak ah Laica te hna Laiholh biathuk holh thuk ṭhaṭha tampi kan ngeihmi hi Kawl holh ti bantuk te hna pawl nih hin an kan chilhnelh piak sual nakhnga lo ding caah ti hin hika zawn kan YouTube zong hin dirkamhnak ah ka rak tuahmi a si. Hi cucaah cun kan nunphung ṭhaṭha, kan holh ṭhaṭha, kan biathuk ṭhaṭha hna hi midang tampi nih thei ve hna seh. Midang sin in a cawngmi si loin kanmah sin tu in midang nih a cawngmi an rak si khawhnak hnga ding ca ti khi hika zawn hin langhter ka duh i cucaah cun Lai miphun a dirkamhmi Lai miphun kan nunphung le kan holh le kan ca ṭhangcho seh ti na duh si ahcun hika kan YouTube zong ah hin rak i cuai ve la. In kan miphun na dirkamh a si. Kan miphun kan holh le kan ca na chanchoter a si ti zong kha hika zawn hin langhter ka duhmi a si. I biathuk holh thuk, biadawhdawh ṭhaṭha tampi kan neihmi hna an um. Khi vialte zong kha hmunkhat te ah kan cawngṭi hna lai ti zong hi donghnak bik ah vun in sawm, vun in cah chih kan duhmi a si. Mah vialte si rih seh law chun ṭha bang ṭha dih. Vai.